grappling with kangani mazuva mangani atinoona munewspaper patv tichiudzwa kunzi mwana nhingi kana kuti amai nhingi vari kuapila for assistance vari kuda kuenda kuindia vari kuda kuenda kusouth africa pane operation yanzi itwe nanachiremba problem yanzi munomu haikwanisike kugadzirika problem yazodai

nevana vavo vakawana rubatsiro here rwakafamba sei ivo vari two kudai vane mamwe madzimai zvakare they've come together and said yes we face this challenge but we would want also to let other mothers know particularly when youare dealing with your own child kurwadza kwazvo kutambudza kwazvo the sleepless nights hanzi nhamo yatakaona Hatisi kuda kuti paite vamwe vana amai vanoiona zvakare. I would like to welcome you to Positive Talk. Ndokumbira kuti mutaurire Zimbabwe kuti munonzi ani, mobva mavaudza story yenyu kuti makasangana nechipi uye makazvifambisa sei. Maita henyu ndoitwa Rumbi kana kuti Mai Isabella. Mugore ra 2015 ndakabatsirwa mwana wangu musikana muna November. She was a preterm of seven months ndobva ndaenda nemwana wangu zvakanaka kumba takagara about 14 weeks uh, before that uh, injection rinobaiwa vana revaccination re14 weeks anga asingakure anga asingadye and waiti kana uchida kumubereka aigomera alot But guvhu rake took about 15 days kuti ridone. Ndandisingazivi kuti mwana ane dambudziko riri. Saka at 14 weeks after the vaccination akaita 3 days achingochema like any other woman like any other mother ndakangofunga kuti ah, maybe the, the, the injection iri kurwadza ndichitompa maparasiti without prescription though zvatinongoita zviya izvi saka finally ndopandakazorealiza kuti her left breast was swollen and anga asasakwanise kuchema she had already lost her voice and then i rushed kuhospital pandakasvika kuharare hospital that's when they took the baby vakamuisa paoxygen i was actually surprised kut that the problem was actually that bad ndobva vatanga kuexamina mwana ndopandakaudzwa kuti mwana might be having a congenital heart disease so takagara muhospital tuvataita two weeks vachitraya kuda kuita find other things zvingaasociatwe neproblem mm, yaainayo mm. ipapo mm. vanga vakuti vari kuona pneumonia they actually admitted her for ac uh, eh, acute uh, pneumonia so after two weeks

the swollen breasts but atanga kudzikirawo akukwanisa kufemawo zvakanaka because most of the time angangori paoxygen in mm. hospital so taakunzi anga akufemawo zvakanaka but anga achineka kugomera it took about a month kuti zviite sezviri naye but it did not end there it went on and on asingagone kufema kukura still continued anga asingakure asingadye even the hair waiti ukarigera would take about kana three four months mm. risati rabuda mm. so with the society yatinogara nayo the first thing people think is kuti mwana atirichi positive mm. and even yourself you start thinking of, of that yourself mm. wakutozvibhilivhawo because ukaenda kuclinic for mascale ayaya weight check haasi kukura you be confronted hausi kufidha mwana hausi kubreastfidha mwana zvakanaka you're always kubasa kwako you're not concentrating on mwana all that so the, the problem was to access the, the, the assistance mm. as you know sekutaura kwamaita kuti a lot of people vanoita kam vachikumbira help to the nation mm. inini i was referred nadoctor kuarara hospital either ku South Africa, India or all, all Souls Mission Hospital here in Zimbabwe, mm. Kwamtoko. So ipapo patime and ndakambogara kumba I was trying to accept my problem. Also thinking kuti ndokwanisa kuwana here help yekuraise about 15000 ingangodiwa for South Africa or India. So finally I went to All Souls Mission Hospital and I met the doctors Vakabhuka mwana for operation and they confirmed indeed kuti mwana ane problem but the one wo ranga raonekwa kuharare hospital was not the only one they were actually two so i was booked for operation in italy i had to wait for a year so vanhu vanenge vachidzokera kumusha kwavo you know saka vachidzokera kumusha kwavo vanongodzoka mm. without notice and sometimes aona mari vanongofona you have to come hatirambi we need help mm. you have to run around pamwe pacho unogona kuti ishaya when you're mm. supposed to go mm. that was the life dzamara mwana aita sei aenda

to seek health services outside the country because the challenges could not be addressed here at home um, ndikukumbira kuti mutitsanangurire imimi kuti munonzi ani mochititsanangurira zvakare nyaya yenyu kuti zvakafamba sei nemwana anga ine dambudziko okay ndonzi pegi gunda duve um, i had my baby 2016 muna july and ndakamusunukira parirenyatwa pandabudischargwa but ndakatomboudza doctor kuti mwana wangu paya ndanda ane two days ndiri mm. muhospital haana kuita pasons two anga asati aita that blacks two mm. doctor akati haa its okay pamunozoenda kupi kwelocal hospital mm. anonotariswa akati haa its fine then for i went kuhospital kumeborain for seven days still anga asati aita pasons two saka kumeborrain vovandirifeya kuharare hospital kuti anotariswa bcause tam yake yange yakukura and ange yange yakuita kablack yange yakuchinja color tam then kuharare hospital vakabva vati an emergency operation ida kutoitwa kuti ibuditswe chi abuditswe stool yanga ainayo eh, then the following day luckily i don't know what happened ari paoperating bed akabva ita password to on his own ndobva ndagara almost a week ndiri muhospital mm. vachida kuona kuti chii chakambenge chaitika mm. but they couldn't find because they thought kuti maybe ma, ma intestines ake pane pakabloka somewhere somehow so they wanted to operate and find out kuti chii chiri kuitika so after a week they discharged me i went home then i went for six weeks and the nurses vakangotarisa mwana he was very small akagena neonly 200 gram, uh, 100 grams and others you know vanogena ne2 kgs mm. and mine only 200 grams but as a mother ukwanise kuti utaure kuti munhu wangu unenge uchingozvipa hope kuti no no no no no mm. everything will be okay so i went back home and after two weeks i was now very troubled kuti why is it my, my child is not growing mm. so i went to michael gelfund hospital ndobva ndavaudza madoctors ndikati this kid is not growing i don't know kuti chii chiri kuitika and pabreast feeding anongoti akangosaka bichana obva atosiya mm. ndobva mm. vamutarisa vakati hano ah, inonzi vakati low growth rate mm. hapana mm. problem but zvamuine medical aid why not kuti muite chii a pediatrician mm. kumwana wenyu mm. then he gave me a card radoctor anonzi dr machanga mm. so i went back home in mind ndichingoti zvanzi ilow growth rate achaita sei achakura mm. but my mother vakaramba vachindi ah, why not kuenda because youare not paying anything imedical aid mm. so finally i went after two weeks i went to dr machanga and thats when the journey started vakabva vatongondiudza there and there vachingomutarisa kuti mwana wako ane heart problem vandarifewa kwadr banamen kuti anochekwa ipapo medical aid yangu inge isati yakukwanisa kuti mwana aende kwadr banamen bcause its 180 cash i was very troubled kuti ndoiwana kupi mari 180 can you imagine apa you know kuti mwana ari kurwara saka ndakabva ndapiwa matest ma aida kuitwa kwadr banaman nekumwe kuavenues yekunotarisa mudumbu bcause still ainetseka akada kuita person still aichema saka uku kuavenues vakabva vanoona kuti that same problem yakanga admitirwa kuharare hospital was still there only god intervened there bcause if not dai akaoparetwa there and there aibva afa nokuti kana uine heart problem yanga isati yaonekwa ipapo mm. pandakaenda kwarohospital so dr banamin vakabva vaona mwana anga ane two and half months vachibva vati mwana should go kuindia before apfuura three months mm. apa mwana anga ane two and half months so Dr Matyanga vakabva vandisimbisa vakati no ngatiite sei tichitsvaga mari tinozoona kuti medical aid toenda kumedical aid maybe vanoita sei bcause plan yandiri vanobhadhara kuenda kuindia vava ndazoenda kumedical aid first mutual vakati vanofanira kutanga vasvika gore kuti timuendese saka dr matyanga vakabva vandiudza zvekuosos mission so madoctors paakauya ndichibva ndaenda nemwana kuosos mission ndobva wanoona still same same ndizvo zviri kungoitika but ndisanaenda kuall souls i was very troubled because ukatarisa mwana haasi kukura haasi kudya nasa ndaziva kuti ndozviri associated neheart problem mm. saka ndainetseka kuda kutsvaga kuti why is it mwana wangu haasi kukura chii chiri kuitika kudaro pandakazoenda kuall souls i met a lot of mothers vakandisimbisa vakati don't even consider wait yemwana bcause ndozvavatori mm. ndobva madoctors azotiti zvoni tichakufonerai patiri kudzoka pavakadzoka we went back ndobva admitwa achinzi zvoni aita mvura yakatenderedza mwoyo but mvura iyayi yava vanga vasina wei yekuti vanoibvisa saka vakangoti tichazokufonerai ndobva tadzoka kumba ndokunga takazongoita emonth then ipasona
so now muri kushanda sei kuti mubatsire mamwe madzimai mungatanga muri kushanda sei now zvamati chaita kuti muuye eh, pamwe chete kuti muti tiri kuda kubatsirawo mwana amai allright uh, eh, sekusangana kwatakaita neumwe wangu takasangana kwamutoko kuallsort koko so that's the same way we have made other mothers mm -hmm. so we have formed up a group but uh, hapana chinyatsori significant chatiri kunyatsokwanisa kubatsirana except for maadvice on how to care for vana and uh, kuti tingaite sei to survive in the community yatiri kurarama because of stigmatization yatinogona kusangana nayo mm. because of condition dzevana ivava mm. i think thats all zvatati tabatsirana so mm. far
mungati kuungana nevamwe after losing mwana mune mune vamwe vanenge vachiri nevana vavo how does it feel as a mother but still youare saying let's work together at first ndakamboda kuzviexclude am the group but pane mumwe ndiri pafacebook ndakava ndaona a lady she was crying pane rimwe group kuti mwana wangu adiagnoswa anzi ane chirwere chemwoyo and so forth and so forth then ndiri kubasa another lady came futi achitaura kuti mwana wangu anzi ane chirwere chemwoyo then i thought kuti mwari is trying to say something i should go back to the group and join others maybe that's ndo way yandingakwanise kuhila nayo i don't know ndo way yandingakwanise cause ndikatraya kutaura nevamwe and explain to them zvandakaoitawo went through maybe that would help me talking about it really helps and i feel

Uh, the challenge that is there and the immediate need that is there we then decided no look ngatifambei tese and then for so what we are simply doing is providing direction to what they are going through and uh, using my strategic linkages nemaorganizations nemapartners mm. kuti tione kuti tingabetserana sei mm. if youare saying tiri kuprovider direction zvii chaizvo zvamuri kuda kuita because vamwana amai vanenge vachida kutonzwisisa hanzi kuda technical language yestrategic wat wat wat vanyatsonzwa zvunhu chaizvo chaizvo kuti izvi ndozvatiri kuita orit
somuenzaniso vane group ravo mm. ravainavo mm. ravari kuti isusu tiri kubetserana mamothers but muchaona kuti vanobetserana vari mamothers oga but tiri kudawo kuti munge muine vamwe vanhu vane ruzivo rwechirwere chacho madoctors vanana chiremba mm. nevamwe kana manzwa zvavatsanangura vari kuratidza kuti pane gepi riripo chaizvo rekuti even kana kumahospital kumainstitutions mm. zvinononoka kuzikanwa kunzi ichi chirwere chemwoyo ino and yet ndo awareness yatinoda kuedza kuraiser kuti even kumahealth institutions mm. nemacommunities vakasire vaziva kuti no e, vana vanogona kuzvarwa vaine chirwere chemwoyo mm. and vokasira kuwana assistance kubva kumahospitals kana kune the general public as well mm -hmm. ndotarisa inini nyaya yacho chiri kunyanyonetsa ndechekuti ukangotarisa vese vari kutaura kuti zvazvichizonzi endai kwakati mhm. endai kwakati mhm. isusu senyika where are we tiri kutadza hapana because besides alsos zviri kungonzi doctor ndobva specialist ndobva vazoti endai kualsos kuri kutouyawo vanhu vari kubva kunze kwenyika tiri kutadza papi isusu senyika when you're looking at kushanda kwauri kuita navo nehelp yavanenge vachibhenge vachitsvaga ndinoona sokuti maspecialists ma eh, anodhila nezvirwere zvemwoyo mashoma and eh, even also kana takatadza nyange kumaneses experience yacho inogona kunge iri shoma nokuti zvinhu zvinofanira kunge zvichikasira kuonekwa mm. sekuti umwe ari kutaura kuti ndakatobatsirwa nemwana ndikatoenda ndikanogara 6 weeks ndisati ndaziva mm. vamwe vari kutosvika kumagrade 6 vasati vaziva vachingoenda kun'anga nekupi vachiitiswa all sorts of things mm. ndo zvinhu zviri kuitika mumaruzevha maruwa matiri umwe saka ndinoreva kuti pane dambudziko pane gepi riripo iroro rekuti maspecialist mashoma ende uye maresources acho akawanda mari dzavanodaidzira dzakawanda mm. so you find kuti kune dzimwe nyika uko vanobva vano dzinonoita shoma kudarika dzatinosangana nadzo however again tiri maparents tinenge tisina mukana wacho wekuwana mari idzodzo zvakare saka ndo panozouya ishu yemachi yemafunding partners kana kuti madonors pane vamwe maybe mubereki ari kuona hmm. but vanenge vangoriwo nemwana ane imwe condition zvakare hmm. iri kunzi endai kuindia endai kuitaly endai kusouth africa hmm. apa vana amai vatanzwa vese vari two problem yanga iri yehati pavana pane urongwa here hwekuti huincludewo vamwana amai vane iwaya maconditions ari kutadza kurapika munomu anozoda kuti vana amai vaende vaende kunze kana kuti muri kungotarisa avo uh, vane heart problem chete uh, pari zvino seurungu wanga uripo ndokuti chinhu chakauya kwatiri tikanzi regai timboona totozvifambisa sei asi mukana iripo yekuti vamwe vanenge vaine machallenges avanosangana nawo vawane rubatsiro as well kuti vange vachiwana pavanosangana vachiwana rubatsiro sezvatiri kuita nevana namai ava kuti takavatsvakira even pavanosangana semadzimai and then panouya eh, specialist anouya achivaadress mm. saka tiri kutokurudzirwa kuti ruzhinji rwezimbabwe kana ruri eh, vanosangana nezvinhu zvakadai ngavatibate tiwane kuti tingashanda mm. sei tese mm. Eh, ndofunga kuti there is power in numbers yes. saka kana vanhu vawanda tinogona kuenda pamberi pane mamwe matambudziko vanotosangana navo kubva kumadoctors chaiko mm. chaiko munhingirikiro dzimwe dzenguva anononokerwa mwana anononoka kudii kuonekwa saka ino po wozopedzisira ashaika nekuda kwezvinhu zvakadaro advocacy idzodzo dzinoda kunge dziine vanhu vakabatana vachishanda pamwe chete kuti zvinhu zvakadaro zvigadzirike tomboti besides kuvawanira pekuti vawanike vachiungana nekudaidza maspecialist mm -hmm. ari kuuya kuzovabatsira mm -hmm. psychologically muri kuvabatsira sei vana amai ava because havarari kana une dambudziko iroro saamai chete mm. kuti uwane peace even kunzi uri kuenda kubasa kunoshanda chaiko uchinyatsoziva kuti mwana wangu ari kusangana nedambudziko iri haungati masuccesses am ekuti izvi ndo zvatanyatsoita zviri tangible zvabatsira madzimai aya ndezvipi okay um, Chirongwa chiri chitsva tichiri pakutotanga chaipo chaipo saka tiri kuedza kunzwisisana tichitsvaka vamwe vanogona kutibatsira e, muchaona kuti pane maissues eclosure ekuti kana mubereki ashaikirwa nemwana pane closure inodiwa mm. counseling dzinodiwa idzodzo healing iripo bereavement iyoyo zvese zvinhu zvatiri kutokokerawo vamwe vano bata basa iri kuti vauye tipfambe pamwe chete mm. tikwanise kubetserana nemadzimai aya mm. eh, besides that tino ndirimo mugurupu ravo panenge pachinida assistance ndiripo ndinozomhanya mhanya tichitsvaka kuti ndiani anga abatsira mm. oningirikira saizvoo so so far weare working on a zero budget tiri kungoti tiri vanhu vari kuda kubetserana kana paine vanokwanisa kunge vachitibatsira because maresources akawanda anodiwa vana vanoda vane maspecial chikafu chavanoda and imagine kuti pamwe uri mubereki hausi kuenda kubasa mm. but zvinodiwa and une mwana akadaro mm. saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kunyengetera kushanda navo mm-hmm. as we wrap up the show what would you say is um, the key message that you would want to leave us as zimbabweans key message you would want to leave um, for Zim uh, mothers as well who might be experiencing this problem uh, zimbabwe yakakura chose is not every mother who can Sesu but even vaya vamati vanokwanisa kukubatai vanokubatai papi but shoko ramuri kuda rekukurudzira vana amai vanenge vari kusangana nedambudziko irori ndiri kuti orit ndiri kuti kuruzhinji rwezimbabwe e, ngatizivei kuti chirwere chemwoyo chiriko e, ngatisapedzei nguva tichienda kun'anga nekumwe kwese ukuku ngatizivei kana kuti ngatange itaziva kubva kunana mazvikokota then towana rubatsiro tichidanawo zvezvakare vane matambudziko akaita sevaya vari kusangana nemaproblems aya kuti huyai tifambe pamwe chete e, tiwane rubatsiro kubva kune maspecialist even vari local nekuti kune imwe information inongoda kuti izikanwe mm. inani mamothers kuti vakwanise kubata vana vavo ndotowo zvekumahealth institutions ngatiwane mukana wokuraiza awareness Cancer iri kuzikanwa chaizvo, HIV iri kuzikanwa chaizvo but congenital heart disease mm. yatingati chirwere chemwoyo kuvana hazvisi kuzikanwa hatina maposters anotaura mm. pamusoro pazvo saka haangafemberi mubereki so we want this information to be available kana paine mabudgets from the ministry of health chaiyo chaiyo ngavazvikoshesewo nekuti tiri kurasikirwa nevana vakawanda
well that's it zimbabwe tanzwa anzi